maibishi vari ipapo
rega ndisvikepo rega ndivasvikire timbodena zve ana mai emasoko timbonzwa Ah, maishero gogogoikandini ndini asikana ndakunoenda makagara apa makagara ipapo ndikatoti ga ndikone ndione mai mishero apa pane nguva mazvita ndisu tichapuwa pekugara ero ah, nechando ichi kunofambika akusi kufambika mai mwana munombozati ndiri kukomuka ndiri pabvute kudai Ah, chana chako zvachatokura nai iskan ah, kuyema kuyema vanhu vacho tosikana itiko tuti hadi kuona munhu munhu angosvika anenge kutoemerwa amuna zvimazepe zvekukuva ah, zvinobvepi mukore uno mai mwana tiri kungotenderera wese asvika anenge achingoti ndipei ndipei inotozvitodiwa ipapo chinootamba kuno umwe mungazvigona ndaunotamba kuno mwe mwanangu asi mazuva ano watogwinya mainishi wagwinya kana kuchengeta wana kana kudii uri kumira mira nemahurire emurume wako akaita mazuva apera aya narachidi kudini mainishi kudini murume kupembereka kudai mota zvese apa ndimunoshanda mumaminda munomu kuti zvinhu zviite kudii kudini ungagarira kugarira kuti hanzi ndiri kugarira vana murume anotora mari dzese achiita marashidha aiitirwa zvese iwe hauna kani chaunoitirwa mwana china kudai handi kutoshaya sipo iwe varume vasingahuri variko ndikakudziva kuti inini baba baba roni kumboko handizii chinonzi kuhurirwa ini its been 15 years nababa roni handizii kana mbama yawo kana chihure chawo kana kumunzwira kana foni chaiyo foni yababa roni inongosiiwa mai mwana ini handiiti mai mwana mai mwana handiiti handisekereri rubbish murume akuhurira kwakugara naye anenge achimbokupei mai mwana ndikutaurire mukore unowa kuti murume akahuraka you pick your things and go usiyapisa zvimudhuri zvese izvi zvasvuka svuka izvi ndozvaunoshingirira
zvakaoma ah, maironi wedu wedu mm. but ini ndinotoona kuti azvitori nani nani pakuti kudi ah, ini ndakabvira otofara mozoti ndaane makore mangani nayo baba amisha izvi magara kagara makore kubara vana vese vamuno wamuri kuti hayava eh. ndati baba amisha wangu asina zano mbedhu saka waigarirei makore ese aya vaiva kungoshinga zve asi pavazoura pa eh. aiwa ndotenda mwari mai mwana ndotenda mwari kutenda mwari nechihure chandiri kukuti usagarire wotenda mwari kudii kwe akauya zve nemastyle anga asingazi yaingova iyoyoyo pamusoro pazasi pamusoro pazasi handei pamusoro pazasi handei but paakangohura naiye uyu wamuri kutaura uyu aiwa masaira ese iyo mani kumachini amunotaura maprozi echikwenyu machini chini zvese zvaakufamba mai uyu zvaakutofamba izvida kutongotuma kana ndikaona zvanyanya ndotuma chimboendai tona kuti zvingatonetsa mai uyu ototuma kutoti baba uyu magarisa chimboendai mumboya nenyuka iyo saka munotofarira chihure chakaita nababa mishi inotoda kudii
asikasapedza nyika here anga atoita achitouya nemastaira manyowani zvichitofamba zvichitoenda because kune vakadzi vakakura kare vanouya nemastaira manyowani zvanyanya inda uya nemastaira manyowani zvichitoendeka
ndafara ndakuona bhururu kuenda uko bikezve kubikei kwasikana ndinotomhanyira tumbudzi twangu kamwana kangu zve kakomana kaike eh. kakatorwa naana tete acho kwararo saka ndiri ndega saka kuda kutovharira tumbudzi ndatega ndione mai mishi ndisati ndatuvharira ndochitanga kubikira baba roni vasati vadzoka ah, nekuti
kana mukadzi mukuru kunyatsoti rwatu rwatu kubva kumba kwake kuseri uko kuya kutaurira chiguru chababa anosvipa napo hmm. iwe zvavo zvababa roni zvatinonzwa seri paseri kwazindikiri kukurwizuku nemahuriro akaneta murume wake uyu aiwa zvakaoma asi nhasi ndamugona adaita mukadzi wemakuwa asingabviri but nhasi ndamugona waenda chihururu chakazvimba mukadzi wepi mukadzi mukuru asingago iwo manga ungati ageza ane kugeza hana munhu atosvika panapa kuda kuita makuhwa aiwa